Римма Никитина, син э, бүгенге көндә иң темпераментлы, дәртле җырчы диләр. Бу синең образмы, әллә тормышта шундыймы син? Шундый мин, мин вжик, зажигалка. Шулаймыни?
Ә каян син энергия аласың, матур кыз? Мин энергия алам минем тамашачыларымнан, минем яра- минем җыр- җыр- иҗат яратучы кешеләрдән. Шулаймыни?
Һәм ул синең беркайчан да бетмиме? Бәтмәй.

Ә иртәгә син ничек каршы аласың инде? Кем сиңа теге ни бирә, нәрсә дип аталар? Валентинкамы? Әйе, Валентинка, Валентинка. Аллаһка шөкер, минем 6 егетем бар командамда. Алсыз. Зур йөрәк ясап бирүләр әле. Минем бер көтү егетләр белән йөрим мин. Юк, кызларны көнләштереп үтерәсең бит бүген син. Бүген кызлар көнләшә бит, алар Берүзе бер белән җегетләре юк. бармадым Ә синең алты җегетең ничек соң ул? Барсы да синең гыйшкыларыңмы? Сине якыннан Опа, чырбалык әле, ай чибәр, ай чибәр кыз икән, кемгә биребез икән? Менә алты җегетнең кайсы күңелеңә бик ягын, кайсына кияүгә чыгыр идең икән? Алтысын да яратам, дусларча, алар минем командам. Ә любовь синең бармы? Татарча әйтим әле, любовь. Любовем юк.
Юкмы ни? Юк, любовь. Ник алай юксың ул?
Куркалар белмим, артык матур булса, артык акыллымы, куркалар мине. Син усалмы әллә, юкмы?
Мин усал түгел. Юкмы?
Усаллык юкмы? Ня, усал түгел.
Менә Радик Юльякшин дип инде үләләр бит инде кызлар, беләсеңдер инде. Үләләр, кызлар гына түгел, әбиләр, хатыннар ул чыккач менә болай утыралар. Татар эстрадасында андый әйбер юк бит, кулларын селкеп. Менә ни өчен аны яраталар? Менә әгәр дә син хәтта бер кыз э, үзенең аягынамы соң ясап куйган аның фотосын. Менә син шулай ясар идеңме? Юк, ясамас идем. Ул кызга нәрсә дисең, нәрсә ул шашумы, или шулай булырга тиешме ул тормышта? Мин Римма. Жәллим.
Ни өчен?
Жәллим, чөнки алар ул кешедән зависим. Шулаймы?
Жәллим. Синең андый ниләрең юкмы? Ниндер җырчыга, артистка гашыйк булып, шашып, шашып, җылап. Мин Брэд не яратам, но Брэд Питтны яратам дигәч, аягыма аның портретын ясап куймыйм инде. Мин Юкмы? Брэд Питт Голливудта берәр кайчан барып күрәмени беләм. Шулаймы? Күрәсеңме?
Һәм инде менә Радик Юльяшинга андый-мондый менә кияүгә чыгу мөмкинчелеге булса чыгасыңмы? Гөлназ Асаеваны алып бәреп. Юк.
Гөлназ Асаева белән көнләшәсеңме? Юк. Ул э, ни, Эльвин Грей янында йөри, кочакланышып. Йөрсен. Син көнләмисең моннан? Юк. Юкмы? Мин бөтенләй көнләшә белмим.
Көнләшәләр э, шундый кешеләр, Которые не уверены в себе. Андый кешеләр көнләшә. Мин уверены в себе, мин көнләшмим. Көнләшмисеңме бер кашанда? Мин бәхет телим. Дискотекада җырлау синең өчен ул э, әйбәтме? Син җырлыйсың киләме дискотека варианты? Дискотечный формат мин. Мин мин күбрәк дискотекалар белән йөрим. Бөтен Татарстан буенча, бөтен Россия буенча. Мин булган шәһәрләр калмады. Камчаткага барып җиттем бит инде мин. Шулаймы? Концертым дискотекалар.
Соник Армбара көнләп Аллага шөкер. Тулы заллар белән сразу каршы алды дип әйтә алмыйм Татарстан, но бик зур шатлыгым Чаллы 800 кеше полный зал булды беренче ел. Шулаймы? Огонь.
Быел алар 800 кеше. 2 2 көн ала. Син гомумән концерт белән генә акча эшләп йөрисең инде, шулаймы? Мин концерт бадем белән акча эшләп йөрим. Эх, матур кыз икән, кемгә биребез икән? Кайчан кияүгә чыгасың? Бөтен җегетләр бүген шуны сорады миннән. Бу бер бөтен егетләрнең дә шанслары бар. Шундый ачык кеше мин. Килегез, танышыгыз, пожалуйста, танышам. Э, мин только берне генә әйтәм, мин колагым белән яратмыйм. Минем монда лапшаларым чүп китә. Мин аны всегда делом доказывать. Шулаймы? Нинди дело беренчесе?
Белмим инде ничек кемнән ничек подкатывать итер.